אונז לערנען אפיציעל די הקדמה פון הרמב ם, אבער אזוי ווי עס איז ארבעט די תורה מענין לענין, קנעקט זיך עס צו נאך אסאך זאכן און צו עניני דיומא, סאו כ'האב געברענגט א גאנצע א גאנצע פאקעט פון מראה מקומות פון סוגיא וואס כ'האב געלערנט די וואך אביסל ביי מיר אין די אין די כולל אינדערפרי, ווער ס'וויל לערנען בעיון קען קומען דארט, אבער כ'וועל זאגן אפאר נקודות, סאו אונז לערנען בעיסיקלי וועגן. ווי די משה רבינו האט באקומען די תורה בהר סיני, די עיקר דרמה וואס געווען ביז ער האט באקומען בפרי שם, יא, ס'רוגש ואת מלכות לוחות לוחות אבן והתורה והמצוה, שפעטער האט עס אראפגעשריבן, דאס איז סטעפ טו, דאס איז די צוויי סטעפס וואס די רמב ם רעדט דא יעצט, איך האב גערעדט אז אינצווישן איז געווען נאך א סטעפ אז ער האט געלערנט פאר די אידן, דעט סטעפ הי דידענט גאו דעס יער, צו יא גאו דעס געווען אין הקדמה פון פרשת המשנה, געלערנט וועגן דעם מער אזא אינצווישן סטעפ, אבער פאר אונז איז דאס נישט נוגע וואס די רמב ם רעדט דאך אזוי ווי די רמב ם איז אויס אינטערעסטעד אין די סאמערי, נאך די גאנצע שרעקליכע טעארי וואס איז, סך הכל איז דא די צוויי סטעפס אין די רמב ם, באקומען די תורה אי פירושא, תריג מצוות אי פירושא, און דאס ער האט געשריבן תורה שבכתב און געזאגט תורה שבעל פה, דאס איז פאר פוינטס אז די רמב ם סעיז, באקומען די תורה פירושא, געשריבן תורה און נישט געשריבן פירושא, אדער נישט אלע פירושא. רייט? דעטס די רמב ם סטארי דעט הי גיווס אס. זייער גוט. עד כאן די רמב ם סטארי. אונז האבן גערעדט לעצטע וואך א אנדערע פשט ווי די רמב ם וואס איך מיין אז עס מיינט געשריבן. וויבאלד אונז האבן געהאט א מעידזשער קשיא. איך חזר נאר משונה משונה'דיג בעיס. אונז האבן געהאט א אונז האבן א מעידזשער קשיא אז די רמב ם'ס סטראקטשער מאכט נישט קיין סענס. פארוואס? מאכט נישט קיין סענס מיין איך מיין איך צו זאגן באמת. עס האט נישט קיין לאגיק ביהיינד איט. ווייל די רמב ם זאגט אז תורה איז די ת תריג מצוות. תריג מצוות האט אזוי ווי א פארט וואס איז געשריבן. און א פארט וואס איז נישט געשריבן. באט ריעלי בויט אוו דעם אר די רייסער די סעים וועי, בויט אוו דעם אר די משה מסיני די סעים וועי, בויט אוו דעם האט די אייבערשטער געלערנט פאר משה, פאר סאם ריזען, געוויסע פרטים וויאזוי מען טוט די מצוות האט ער עס געשריבן, געוויסע פרטים האט ער נישט געשריבן, מען קען אפילו נישט זאגן געהעריג אין די רמב ם אז די כללים שטייען און די פרטים שטייען נישט, בקאז דעטס נאט עקיורעט איף יו ריעד, סאמטיימס איטס יעס סאמטיימס איטס נאט, מען קען נישט אפילו זאגן אז די מער וויכטיגע זאכן, דערס נאו. סתם די סאו נפקא מינה'ס פון וואס ס'שטייט, נאכדעם וואס ס'שטייט קען מען זאגן דאס וואס ס'שטייט האט עפעס א געוויסע נפקא מינה אין הלכה און און אויך אין דיאלאגיע, אבער ס'נישט דא קיין ריזען פארוואס דאס שטייט און פארוואס דאס נישט שטייט, דעטס מיי מעידזשער פראבלעם וויט די רמב ם'ס איידיע אויף תורה שבכתב און תורה שבעל פה, אקארדינג טו די רמב ם דער בויס בעיסיקלי די סעים טינג, דזשאסט מיענס הלכה, איף יו נאו רמב ם יו נאו בעיסיקלי סיי תורה שבכתב און סיי תורה שבעל פה, הגם ער זאגט אז זיין ספר איז תורה שבעל פה, באט די ריעל ריעליטי איז אז תורה שבכתב ביי אים מאזנט מין דווקא די חומש וואס שטייט געדרוקט אין די חומש, רייט? איט מינס מאוסטלי די מצוות וואס שטייען דארט, רייט? און אלל אוו די מצוות, עטליעסט וואס רעלעווענט, וויסן וואס די מצוות ברענגט דאך די רמב ם, שכ ח כ סיבה ברענגט דאך אויף יעדע מצוה די פסוק, סאו בעיסיקלי איף יו ריעד די רמב ם דעטס די האול תורה, סאם פארטס אר בכתב סאם פארטס אר בעל פה, דער איז נאו ריזענינג ביהיינד דעט, דעטס וואי איי סעד לאסט וויק א דיפרענט מהלך וואס ער זאגט אז שטייט נערגיץ נישט, איך מיין אז עס שטייט אין די חומש, דעטס אורי האלטמאן, האט יעצט געזאגט לעצטע וואך עס שטייט ערגעץ נישט אין חומש שטייט עס ליכט אהן אורי דעטס אורי האלטמאן'ס מהלך שטיין שטייט עס אין חומש עניוועיס באט דעטס א דזשאוק איך מיין אז עס איז זייער מסתבר וויטש איז און איך האב אסאך ראיות און געברענגט אז עס איז דא און האבן זייער גוט געזאגט די ראיה פון די מעשה פון שופן הסופר עס איז דא ראיה די שבירת הלוחות איז א ראיה ענליך וראיה גדולה מזו אז די שרייבן סיי פון די סיי פון די ליחות, דערס טרי, ווי סעד לעסט יער וויק, לעסט וויק, אז דערס, אין די תורה שבכ ס שטייט בפירוש דריי מאל, דריי אנדערע מעשות פון שרייבן די תורה, אדער מ'קען זאגן פינף מעשות פון שרייבן די תורה, זשאסט טו בי קלעיר, רייט, ענד איט סעיז אין די תורה, רייט, ס'איז נישט פשט אז ס'דא א תורה נאכדעם, אוטסייד אוו דעיס, אז דעיס איז געשריבן די תורה, אזוי ווי וואלט געווען לויט די רמב ם, נאר אין די תורה שטייט שוין אז מ'האט געשריבן, ס'שטייט מער מאל, מיר האבן געמאכט א ליסט לעצטע וואך אין די וואנען מקומות ס'איז געווען, און ס'איז דא נאך וואס אונז האבן נישט גערעדט וועגן, אבער על כל פנים, איף יו טאלק אבאוט די תורה, וואטס קאלד אין די תורה די תורה, פארגעט אבאוט שירת הזיני, פארגעט אבאוט מסעות, פארגעט אבאוט מלחמת השם, פארגעט אבאוט מלחמת עמלק, דאס איז נאט תורה, דאס איז דיפרענט טינגס, באט לגבי תורה, שטייט בפירוש אין די תורה, פיר מאל האט מען געשריבן די תורה, וויטש אר, קודם כל האט די אייבערשטער געשריבן די ערשטע לוחות, דאס איז די פסוקים וואס איך וויל לערנען אביסל די וואך, די אייבערשטער האט געשריבן די ערשטע לוחות, רייט? סעז אין ווערי אימפארטענט, סעז בפירוש ואשר כספתי, יא איך האב געשריבן, איך האב דיר געגעבן די בליחות וואס דאס איז די תורה והמצוה אשר כספתי, דאס איז די פשוטע פשט, רייט? און מען זעט נאך אפאר מאל שטייט לוחות כסי' והלוחות, והמכתב מכתב אלהים, און דאס הייסן די לוחות הברית, דאס איז די ערשטע מאל, מוישע די אייבערשטער האט עס געווען א גאנצע, און יו העוו טו ריעלייז דעט איז א האול סטארי אבאוט דיס, רייט? משה רבינו איז געגאנגען אין הימל פערצענט אין הימל אדער אויפן בארג, כ'שטיי נישט אין די תורה אז ער איז געגאנגען אין הימל, כ'האב נישט געטראפן, שטייט אז ער איז געגאנגען אויפן בארג סיני פאר פערציג טעג, אל תגעתיס ריטן לוחות. דעטס די האול פוינט אוו איט, דאזנט סעי עניטינג אבאוט לערנינג, דאס איז אסור, ס'שטייט מרומז, ס'שטייט וכלא איסור לדבר איתו, איך וויל ווייזן אינעווייניג, ס'שטייט אביסל אז ער האט גערעדט, אבער די ריזען, עלי' עלי' הרהורים שטייט נישט אין כ'העל דיך אויסלערנען, שטייט כ'העל דיר געבן די לוחות, ס'האמיר שוין גערעדט יענע פסוק, מ'קען צוטיילן די פסוק אביסל און זען אז ס'שטייט ואתנה לך וואס א תורה איז עקסטער פון די לוחות, די תורה, אשר כתבתי גייט נישט אויף די תורה נאר אויף די לוחות, באט עקשעלי יא, עטליסט וואן אוו די ריזענס. לכל הדעות, איינע פון די מעין ריזענס וואס רעכנט אויס די פסוק, און די מעין פסוק וואס אונז טראכטן אגאנצע צייט, וויטש איז אסא העיר, ואתן לך את לוחות האבן, איז משה רבינו געגאנגען צו הר סיני עקסטער פון די מעמד הר סיני רייד צו באקומען די לוחות, סאו איטס א ריעל האול טינג, געטינג די לוחות האט די אייבערשטער געשריבן פאר פאר די אידן, רייט? ענד דיס סטארי האט דאבל, רייט? ווייל די זעלבע זאך נאכדעם וואס משה האט צובראכן די לוחות, פארוואס האט ער צובראכן די לוחות? אזוי ווי עס שטייט אין משנה תורה ווען איך האב געזען אין אין קאמט דינען די אייגל וועט פוס בשניי הליכות וואר שבר בעיניכם רייט משה רבינו האט געפאר געשטארגן זאג ווידי די ווייסט פאר משטארב דארף מען זאגן ווידי ענד הי הי קאנפעסט אלל היז סינס די געזאגט איך האב צובראכן די לוחות אינג פאלס וויסן איך האב איי דיד איט מען קען מיינען די אייבערשטען גייסט ניין איך האב עס אליינס געטון פערשער פסוק פרשת עקב דעטס משה רבינו'ס ווידי א לאט אוו אונז לייענען ניסן און נדבורין איז מסר אויף די אידן באט עפעס אויך ווידי פון משה א קאך קיבלתי מר' מאטל זאב די ווארט.

דער רב טוט ביפאר דער אקשלי גאר עפעס, און ס'איז קיינמאל נישט געווען לאור דברים העולם, קרי דאס איז א וועג ארויס, באט אפילו מ'לערנט עס אלס א פאראניע, נישט אלס א טריק כדי צו מתל זיין, איטס סטיל די פוינט איז, צוריסן די שטר, אויס, אויס, אויס דיל, צוריסן די טשעק, נישט דא מער קיין טשעק, און דערפאר איטס ווערי קלעיר, ווען דער איז די האול לאנג סטארי און קעסיסטע ווי משה רבינו בעט זיך ביי דער אייבערשטער אז מ'זאל מוחל זיין איי'ם זאל ווידער אכל ושיים אול קיינד אוו דיפרענט לענגווידזש באט סך הכל ווי אנדערסטענד דער וועג איי דאנט אנדערסטענד דעט מעשה ס'איז אלע סודות התורה שטייען אין יענע פרשה ביי די וועי מעשה מרכבה אין די תורה שטייט אין פרשת כי תשא כלל גדול איז וויסן אלע אלע די רמב ם סעיס דעט די רמי ק רב אול די סודות התורה סעי אין דעט פרשה דערס אנלי טו פרשת אין די תורה דעט סעי סודות התורה וואן איז פרשת שמות און די אדער וואן איז פרשת כי תשא. טיאלאגי, סוד התורה, טיאלאגי, וואט גאד איז, וואט גאד איז שטייט אין פרשת שמות און אין פרשת נזיר. משה רבינו ביי די סיני. משה מוי און ביי די אחו בשם. טו פרשת דעט אר אבאוט די סעים סאבדזשעקט. דאס איז די טו פרשת אבאוט גאד אין די תורה. איז כמעשה לבנת הספר. יענס איז די זעלבע פרשה, פרשה פריער באט דארט שטייט שוואכע מעשה. די עכטע, די ריטשאלע און די תשובה, די תורה לימוד. אז מ'דארף עס לערנען, וואלט איך גערעדט איז אין יענע פרשה, באט עניוועיס, און דעט באט און באט דעטס די דעטס וואט איט טאלקס אבאוט, באט די דזשענעראל קאנטעקסט איף יו וואנט עפ יו עסק מי וואט די האול סטארי איז אבאוט, אין די ענד אוו די דעי די סטארי איז אבאוט, און אזוי לערנט מען אויך די מדרשים און די חזל, די סטארי איז אבאוט אז די אידן האבן געפוטשט אפ אין די מעשה מיט די עגל, עפעס, מ'קען זאגן זיי האבן נישט פארשטאנען גאט ריכטיג, זיי האבן דעי מעסט איט אפ, דעי דינט אנדערסטענד, זיי האבן געמיינט אז א עגל מאכט סענס, סא עלו נא אלהים, מדרש זאגט אין בגד רב לעזער דאט זיי האבן געזען די מצרים האבן א גאט מען קען אים אויפהייבן מען קען אים שלאגן אונז ווילן אויך אזא גאט זיי האבן פארשטאנען וואס מיינט א גאט ווי גענוג ווייסט יענער לעטס מעיק הים דעטס די פשוטע פשט אויף די אייוועלט בקיצור איט וואס א ביג מעס אפ אבאוט דעס בענין סוגיות וואס איז א גאט און משה רבינו בעט זיך פאר די אייבערשטער ער זאל צוריק פיקסן די פראבלעם און צוריק געבן די ברית צוריק וויטש וואס די תורה וואס סופאוזט טו בי אבאוט דעט צוריק ברענגען ענד וויש גאט בעק טו ווער ווי וואר אר טו נאט אנלי ווי ווי וואר אפערענטלי דא צוויי זאכן קודם כל מ'דארף צוריק ברענגען די ברית ווי ס'איז געווען און צווייטנס אונז האבן געמאכט עפעס א מיסטעיק אין די ערשטע ברית רייט ווי מיס אנדערסטאד איט מ'האט דאך געמאכט א עגל דארף מען זיך בעסער מסביר זיין די צווייטע מאל דארף מען איבער זאגן די שיעור מיט א בעסערע הסבר דעטס מש די אייבערשטער געבט פאר משה רבינו די שיעור וואטס די שיעור קאלד ידגל מיט די שרח מ. ויעבור השם על פניו ויקרא, געזאגט, וואס האט ער געזאגט? פריערט האט ער געזאגט משה משה, יעצט זאגט ער השם השם אל ירחם וכהנה ערך אפיים. דעטס די ספר אויף מדות, אויף קאורס, דעטס די אייבערשטער ספר. יא יא, פון דעם לערנט מען זיך מה היא עבדתו, יא. יא יא, און איך האב געזאגט אפילו אונז פארשטייט מיר אומעט אין די מדרש דאס.

אז דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו. א צדיק, ניין, ביקאוז די מדרש וואס, אקעי, דאס איז נאט פאר נאו, איך זאג דרך אגב. בקיצור, דעט וואס פארט אוו די מיסטעיק, און דער אייבערשטער האט געזאגט א רחום וחנון, בקיצור א גאנצע נייע שיעור, און די מעין פוינט, איים ברעקעטינג אףף, ביקאוז דעס איז נאט מיי פוינט נאו, די מעין פוינט וואס איך זאג יעצט איז, נאכדעם, פארט אוו דעט, מ'ליינט עס ביידע טענות, מ'קען דאך די פסוקים, יעדער איינער קען די פסוקים אויסענווייניג, הנה אנכי קורא את ברית, נגף גם חז נפלאות, כ'וועל צוריקגיין, כ'וועל ברענג איך לכ' פירן און אין די נעקסטע נאכדעם שרייבט ער די ברית און נאך סקיפ א ליטל אין די פרשה יו וויל סי אפטערווארדס איט סעז כסוף לכאוס הדברים האלה כי על פי הדברים האלה כרתתי אתך ברית און ס'שטייט פסלו כשני הליכות לבנים כראשונים דאס אלס א המשך פון פון דעי וואן סטארי סקיפינג א לאט אוו בעק ענד פארס און דייאלאג און בקיצור מ'גייט צוריק מאכן די ברית און מ'גייט צוריק שרייבן די הליכות איטס ווערי קליערלי דעט די סיבה וואס מ'האט געשריבן די צווייטע איך זאל נישט דארפן שרייבן ס'איז צובראכן געווארן וואטס די פוינט די פוינט איז צוריסן יעצט גייט מען צוריק מאכן די ברית אדער א נייע ברית יו קען סעי צוריק די אולד וואן אר א ניו וואן דעטס איט. קוועשן, סאו סאו מאר א סעמענטיק קוועשן, באט מ'גייט מאכן א נייע און מ'גייט דאס אפשרייבן, אקעי? סאו דאס איז נאכאמאל געשריבן די ברית, דער אייבערשטער זאגט, ברענג מיך לוחות איך וועל שרייבן, ברענג מיך א פעיפער, ברענג מיך א שטיינער און איך וועל שרייבן, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על לוחות הראשונים אשר שיברתו, רייט? דעטס די פסוק, איך וועל עס איבערשרייבן, דעטס די סעקאנד טיים ווער די תורה וואס ריטען, דעטס די סעקאנד לוחות, ווערי אימפארטענט לוחות הברית, דאס האט מען געשריבן אין די ארון, מיט דעם ארון זענען די אידן געגאנגען ביז ביז די צייט פון יאשיהו המלך, אקעי, דאנט דאנט. דאנט פריק אוט ביקאוז ישו המלך די וואן דעט וואס פאונד די תורה אלסא וואס די וואן דעט דיסטרויד די ארון. דארט סאיז כמעט מפורש אין תנך און דעפענטלי אין חזל ישו המלך האט באהאלטן די ארון. באהאלטן. יא. דיסטרויד און באהאלטן איז ווערי סימילער. דזשאסט א נייס וועי אוו סעינג איט. הי פוט איט אוועי. סאיז מער נישט דא. ער איז שולדיג אין ביידע פון די זאכן. אקעי. איט סימס טו מי. יא. ניין דעט וואס יאש. דאס איז זיידע. איט סימס טו מי דעט דיס טינגס האט טו דו וויט דעט דיפערענט טעארי. באט נאו נאו גאוינג בעק טו תורה ס'איז צוויי מאל וואס מ'האט געשריבן און ס'איז ווערי קלעיר דעט איז טו טיימס סקיפ די צוויי זיי צוויי צוויי מאל וואס מ'האט געשריבן די תורה ווייל תיכף רעדן וועגן ספר דברים וועסטו פארשטיין צוויי מאל וואס מ'האט געשריבן די תורה דאס איז זיכער געווען אבאוט די כריתות ברית נאך צוויי מאל אין די זעלבע פרשה שטייט נאך צוויי צוויי מאל וואס מ'האט געשריבן שטייט משה און און. אין פרשת משפטים ויכתוב ספר ויכתוב את הדברים אשר ציווה איך געדענק שוין נישט די לשון, האט געשריבן, ויקרא ספר הברית באזני העם, ער האט געליינט די ספר הברית וואס די ספר הברית האט געשריבן און געליינט, סאו קריאת התורה איז אויך אבער עפעס, ער האט עס געליינט, און אויף דעם האט מען גע'חתמ'עט, געמאכט דם הברית אויף יענע זאך, אין פרשת משפטים. אויף די ספר הברית, דעטס די סעקאנד בוק, דער איז א בוק, דער איז א ברית וואס די אייבערשטער האט געשריבן, די לוחות, אויף שטיינער האט די אייבערשטער געשריבן, נאכדעם האט משה געשריבן, אבי ס'איז פארגעסן אהרן שטיינער, וואס ער האט געשריבן, א ספר הברית, און יענע ספר הברית איז לכאורה פרשת משפטים, לויט רשי איז עס עפעס אנדערש, אבער לפי די פשט אין די אבן עזרא איז עס פרשת משפטים, ער האט געשריבן די ברית, ענד דעט וואס די סעקאנד טיים, ענד דעט עקזעקט סעים טינג געטס ריטען אגעין, אין סעים טיים אין פרשת כי תשא, ווען די אייבערשטער איז מוחל אויף די חטא העגל, ער גייט צוריק, שרייבט ער נאכאמאל ער זאגט פאר משה כסב לך עשה דברים האלה, דעטס נאט די לוחות, דעטס שרייב אראפ נאכאמאל א ספר הברית. כסב לך, נישט איך א שרייבן די לוחות, שרייב די אייבערשטער כסב לך עשה דברים האלה מיינט שרייב אראפ די פריערדיגע שמורת חודש אביב אנטיל די פרשה, די איף יו לוק אין פרשת כי תשא איט חזר'ס איבער די אלאט אוו פרשת משפטים אווער דער, ענד דעס די סעקאנד ספר הברית דעט וואס ריטן ביי משה, עד כאן האב איך געזאגט די לעצטע מאל, און די דריטע מאל, די פיפטע מאל, דעטס פאר טיימס אין ספר שמות דעט די תורה וואס ריטן. אלל אף דעם אר פארט אף די סטארי אף די עגל, אף די תורה אנד די עגל. אנד די פיפט טיים איז ספר ה די משנה תורה וואס משה רבינו שרייבט. וואס מיינט ער צו זאגן? אלע מצוות? ווען די רמב ם זאגט, ניין די רמב ם ווייס איך נישט פונקטליך וואס ער מיינט, די רמב ם, כ'ווייס יא וואס ער מיינט, באט איך רעד נישט יעצט וואס די רמב ם מיינט, איך רעד וואס די פסוק מיינט, וואס די רמב ם מיינט איז די גאנצע תורה אזוי ווי ס'איז פון בראשית ביז עיני כל ישראל, אבער די רמב ם האט פארשטאנען דאס האט מען געזאגט. ניין ניין די רמב ם רעדט נישט פון יענץ, די רמב ם רעדט פון לפני מוסר.

א ברית, איז דאס אן אימפארטענט אינגרידיענט אין א ברית אז ס'קען נאר זיין מיט די אייבערשטער? איך טראכט ס'מוז דאך זיין אזא וויכטיגע פוינט ווייל אידן האבן דאך געהאט אטליסט די חידוש אז די פשט איז אז אונז האבן איין גאט סאו מיט איין גאט מאכט סענס צו מאכן א ברית אז איך בין דיינס דו ביסט מיינס יו טעיק קעיר אוו מי איי טעיק קעיר אוו יו איים נאט דזשאסט גאנא גאו דזשאסט טו מי איך האב פֿופֿצן געטער רייט די גאד אוו רעין און די גאד אוו סאן איט דאזענט רילי מעיק סענס טו מעיק אן אגרימענט אקעי לאמיר זיך געמאכן

אז די ריזן פארוואס אונז האבן די גאט איז ווייל ס'איז נאר דא איין גאט, וואס עס שטייט אין די חומש, עטליעסט די סטארי דעט איט סעיז, נאו וועי, טער אויס די ריזן, עטליעסט די וועי די סטארי איז סעד, און די רמבן נארישט דאס, כ'מיין דאס איז דאס איז די פשוט'ע פשט פון די חומש, זאגן נישט וואס די ריאליטי, נאר די וועג ווי די מעשה איז, כאילו יעדע נעישאן האט זיך זייער גאט, די מצרים האבן זיך זייער גאט, די יוונים האבן זיך זייער גאט, די וכו' וכו', און די אידישע גאט, וויטש וואס נאט אידיש גאט ארידזשינעלי, קאוז הי טשאוז אס עט סאם פוינט, דער וואס א קאנעקשען מעיד עט סאם פוינט, השם איז סיני בו, אין הר סיני, אדער אין מצרים, אדער אין די מדבר, דאס דיפרענט ניסחאות, אפשר באברהם אבינו, זייער גוט, אה בחרתו באברהם, שטייט אין נחמיה, איט דזשענערלי אין תנך דאזענט סעי ביי אברהם אבינו, באט יא, קען זיין אברהם אבינו, עני עט וואן אוו דיס פוינטס, אדער אברהם אבינו בכלל בפרט, און שפעטער איז געווארן פאר די גאנצע עולם, האועווער עקזעקטלי מיט טיים, באט די פוינט איז, אז ס'איז דא א באנטש פון געטער, אזוי עט ליסט מיינען די מענטשן, רייט? דעטס די סטארי דעט די תורה איז, יו העוו טו רימעמבער די תורה איז ליווינג אין דיס פאליטעיסטיק ווארלד וועיר עוועריוואן העז, עווערי נעישאן העז איטס גאד און עווערי פלעיס העז איטס גאד און כ'מיין קודש סע ברענגט די בילד די בית המקדש לעיל השב ירושלים דעטס די לשון ט' סעט אין די ביגינינג אוו ספר ספר עזרא און דעי קוואוט איט און שעם זיך נישט די גאד אוו דזשערוסלעם כ'מיין נישט אז די ענדזשעס געזאגט אז די גאנציקסטע גאד דאס טו באנטש פארגעט ענד ענד די פוינט אקארדינג טו דיס.

און זיי פאר ער האט געוואוסט פון די פון די ווארט עברים, יענער גאט, און און זיי האבן מיט אים א שייכות, און ער האט נאכדעם האט ער נישט נאר א שייכות, נאר דעטס ווי וואט יו סעי על קאנא, דאס איז סאמטינג, דאס איז סאמטינג ראדיקעל, אז אלע אנדערע געטער זענען נישט אזוי דזשעלעס ווי אונזער גאט, דזשעלעס אין די אין די מעריטשעל סענס, רייט? די מאוסט גאדס דאונט מיינד ווען יו פוט אנאדער גאד נעקסט טו דעם, אר איווען ווען יו גאו טו אנאדער שטאט, מען דארף דיך אזאנס א קארטע אז לבן איז מיסע, יו גאו טו ראום יו ווארשיפ די ראמען גאדס, יו גאו טו קרית יו ווארשיפ די קריטען גאדס, וואטעווער, און ס'איז א נארמאלע זאך, אזוי ווי מען גייט צו א שטאט, מען גייט צום רב פון שטאט, מען גייט צום גאט פון שטאט, אזוי איז די נארמאלע הכנסת אורחים, איווען, ביי די וועי, איווען אווער, איווען ווי אפטער דא דעט, ר' ירמיהו האט געזאגט דרשו אז שלמה עיר, וויטש מינס גאו טו דעיר גאדס, דעטס וואט איט מינס. אקעי, הער אויס וואס איך זאג, נאכדעם וועסטו פרעגן קשיות. איך זאג דיך אז מצד דרך ארץ, מוז מען, אברהם אבינו האט זיך אזוי געפירט, כ'האב א פסוק, און יא אברהם אבינו האט זיך אזוי געפירט, ס'איז א פסוק, ס'איז בעין פלעין און און מלכי ישראל האבן זיך אזוי געפירט, און גדעון גדעון ביאש האט זיך אזוי געפירט, די מנהג איז געווען אלעמאל, איך ווייס אז עס איז נישט על פי הלכה, אבער די מנהג איז געווען אלעמאל, איטס בעיסיק מענערס, יו העוו טו, יו גאו טו סאמוואן, די מאוסט אימפארטענט טינג טו די גאי איז היז גאד, יו העוו טו רעספעקט אדער פערסאנס רעלידזשען, ס'שטייט א פסוק, אלהים לא יסתכל על, ס'העלפט נישט קיין אנדערע געטער, אפילו איז א פעיקע גאט, איידער מען מעג אויף די סטייטש, טשעזן זוהר הקדוש די סטייטש.

פיקטשער פון אז ס'דא א באנטש פון געטער און אונזער גאט, יעצט דאס זאג איך נארמאל איז יעדער איינער פארשטייט אזוי און אפילו אונז פירן זיך געווענליך אזוי ווילן זיך אויך מענטשן, אונז זענען נישט קיין אוממענטשן אפילו אז אונז האבן א מצוה פון אשר ע ת אביידען און מיר ווילן זיך זיין מיט די טויט און דאס איז ווען מ'קען ווען מ'איז אין טשארדזש אבער ווען מ'איז נישט אין טשארדזש דארף מען זיין א מענטש און מ'דארף קישן יענעמ'ס מזוזה אזוי איז די נארמאלע יעצט יעצט אזוי זאג איך אזוי האט אברהם אבינו געטוהן ס'איז געווען א מענטש מלכי צדק מלך שלום ער איז געווען א כהן פאר עפעס א גאט הייסט עליון אקעי.

נאו, היז נעים וואס עליען. סאו דו וואלסט א כופר אווער גאט? מובן און ווי נאר געזאגט אלעס איז איינס נאר דא איין גאט עניוועי סאו בעסיקלי יו אר אלסא ווארשיפינג מיי גאד אקעי יעצט.
נאר די גאט וואס אזוי זאגט ער אזוי זאגט אזוי האט חבקוק געזאגט בכל מקום מקטר רבי גרשון שמי' גדול שמי ביי גוים ער האט נישט געוויסט אז ס'איז נישטא קיין איין מקדש אין די גאנצע וועלט פאר יו ט כ ו כ ו ער האט געוויסט אז אלעס איז פאר די אייבערשטער שוין יעצט

אלעס וואס איך האב געזאגט איז אמת. וויאזוי להלכה פירט מען זיך דארף מען וויסן, אבער איך זאג דיך א איידיע וואס איז געווען. יעצט, די פשט, עניוועיס, איים נאט געטינג קאנקערן אינטו דיס טו דיפ, טו טו פאר, קאוז ס'איז נאט מיין שמועס. איך זאג יעצט די צווייטע זאך. דו האסט געפרעגט וועגן די ברית, דעטס וואט איים דזשאסט ענסערינג יור קוועסטשן, אקעי? סאו די פשט איז דאס איז דיס גאט, און דיס גאט איז אינטערעסטינג, דיפרענט דען אדער גאדס, עס איז א גרויסע קנאה, און די טייטש קנאה איז דזשעלעס, ער לאזט זיך נישט אביסל גיין צו א צווייטן, קיינמאל נישט. ביי די וועי, מען גייט אין א אנדערע פלאש, שרייבט די מפרש די פסוק אין די וואכעדיגע סדר, ועבדתם שם אלהים אחרים. וואס מאכסטו קוקסט אזוי ווי מיך? איז עסומד, נארמאל, אז דו ביסט נישט אין ארץ ישראל גייסטו דינען אין עולם אחרים. רשי זאגט שוין פשטים. נישט אז ער דארף ער עס טוהן.
אוודאי איטס א ווערי בעד טינג, באט איט דאזענט סעי דעט דערס גאנא בי אן עבירה, דאזענט סעי דו האסט דיך מוסר נפש זיין דארט, מסירת נפש אין גלות וואס אינווענטעד ביי חנניה בשלב הז', דאס איז בפירוש אין די אגדות.

משפט עלי הארץ איז באדינט די גאט פון דעיס שטעטל רייט אנישט זיי געבט צאם פראדוקטס פאר טשיקן לייבן פאסיג נאר מיר האב הויך קירוב די סאגארע אמת סאגארע ארייס דעטס דעטס די סטארי אקעי נאו דעטס וואן פשט אקעי אנד דעטס א ווערי בעד פשט קאוז איטס נאנסענס דערס נאו סאטש גאד דערס נאט אלל אוו דיס גאדס דאנט עקזיסט וועל דעי דו עקזיסט אין סאם סענס באט אנד זיכער נישט דעי איין שלעכטסטע גאט וואס לאזט נישט קיין צווייטע כ'טענה א שלעכטע וואס איז דעי שגעון סאו וועגן דעם. יא, מען קען נישט אזוי, איך זאג אייך א דרשה. און וועגן דעם, דו גייסט מיך פרעגן ראיות, איך בין נישט גערעכט, איך ווייס די אלע ראיות. יעצט ליסן. ליסן, ליסן, ליסן, ליסן. יעצט, יעצט, עד כאן מעשה נאמבער וואן. פשט נאמבער וואן. עד כאן איז איין פשט, ס'איז נישט טיסם, ס'איז דא אין דעם א נקודה.

ס'איז דארט מראה מקומות פאר ווי ס'קומט די אלע באבע מעשות. יעצט איז אזוי, יעצט די סטארי, דיס סטארי איז א ווערי בעד סטארי, נאו איד עקשעלי בעליווס דיס סטארי, אנלי בייבל ריסערטשערס וואס זאגן אז אזוי האט די תנך געגלייבט, אדער די מקובלים וואס האבן א תיאורי וועגן דעם, וואס מ'דארף פארשטיין יענע תיאורי אויך, און ס'איז נישט היי פאר דעם מינוט צו מסביר יענע תיאורי, אבער דאס מאכט נישט קיין סענס, וויאזוי און די גאנצע מעלה פון פון די גאנצע זאך איז אונזערע איז א גאר א שלעכטע גאט, מ'מאכט איין אייגעל ווערט ער אויל גאוז אוט אוו גייט ארויס פון די כלים, מ'הארגעט יעדעם איינעם, מ'דארף אים מפייס זיין, דאס איז א מעשה דאזענט מעיק עני סענס. ס'איז נישט טיסים, ס'איז קיינמאל נישט געשען די מעשה. נאר וואס יא. וועלכע מעשה קיינמאל נישט געשען? הער אויס. נאר וואס יא, די מעשה אז ס'איז דא א באנטש פון געטער און אונזער גאט האט דאס געשאצן, מאכט נישט קיין סענס. סאו נאר וואס יא. הגם ס'שטייט אין די חומש, בפשטות שטייט אזוי. איך האב ליב ווי פשטות שטייט אזוי, אבער ס'קען נישט זיין די פשט. ס'קען דאך נישט זיין, רייט? ממילא קען נישט זיין אז די פשט פון די גאנצע כסף וואס אונז האבן פון דער אייבערשטער וואס שטייט אויף ברית, איז אז ס'איז עפעס א געטשקע, עפעס איין גאטעלע, די גרעסטע גאט, ווייסט וואס? ווי האט איך דען שוין געזאגט וואס מיין מיין רבי פלעגט זאגן אז די אברהם אבינו האט געמאכט די גרעסטע געטשקע האט געהארגעט אלע עבודה זרות אבער ס'דאך אלץ איין גראבע געטשקע די אברהם אבינו איז דזשאב איז געווען צו הרג'ען די לעצטע געטשקע יא דעטס די טריק אויף מאנאטיעזים צו הרג'ען די לעצטע געטשקע ביז ס'בלייבט איין נאך געטשקע איז גארנישט סאו דאס ערשטע מעשה איז בעיסיקלי ס'בלייבט איין שטארקסטע געטשקע חכמה איין שטארקסטע געטשקע וואס איז מיט די לעצטע געטשקע תירוץ איז ס'דא א גאנצע אנדערע פשט פון די גאנצע זאך די גאנצע אנדערע פשט איז אזוי ווי ירמי' הנביא האט געזאגט, איך האב היינט געלערנט א ספר ירמי' אין אונזער סדר, קדנו תאמרים להם, זאלסט זאגן פאר די חברה וואס זאגן אז ס'דא אלע מינע גוים מיט כוכבים מיט מזלות מיט סגולות מיט זאכן, אלהא דשמיא וארכה לא עבדו די עובדים מתחו מארכה מארכה מתחו שמיא, די גאט וואס האט נישט געמאכט די הימל און די ערד זאל גיין אין די ערד אריין.

און ממילא איז דאך פשט אז ס'נישט דא קיין אנדערע, ס'איז נישט פשט אז עס גייט זיין ברוגז אויב מ'גייט אוועק פון אנדערע, ביסט פשוט א טיפש. דאס איז געווען די רמב ם'ס אנדערסטענדינג און די זוהר'ס אנדערסטענדינג אז ווער ס'טוט נישט עבודה זרה איז פשוט א טיפש. יעצט איז אביסל מער קאמפליקעיטעד ווי דעם ווייל נישט ממש א טיפש ווייל ס'דאך יא דא די זאך, סאו דעטס די טירד סטעפ אוו קבלה. באט די פשוטע פשוטע אמונה פשוטה וואס יעדע איד האט, וואס יעדע איד דארף האבן, איז אז די איידיע איז נישט אז ס'דא א באנטש פון געטער, און ער האט געמאכט א ברית מיט אונז, געמאכט א דיעל אז אונז גייען דינען די גאט, און אונז זענען סטאק מיט אים, און אהער און אהין, אזוי ווי רוב אידן האבן פארשטאנען בזמן בית ראשון, און ס'דא אסאך נביאים בסוף בית ראשון און עפטער דעט טרייאינג טו טעיק אוועי דיס אנדערסטענדינג, קאז דעטס וואט דעטס די פשוטע פשט דעטס וואט מאסט אידן אנדערסטוד עט סאם פוינט, רוב פשוטע אידן האבן אזוי פארשטאנען ווי משה רבינו העיקר, און פרעה האט אזוי פארשטאנען, און אזוי ווייטער, אבער די אמת איז נישט אזוי, די אמת איז א גאנץ אנדערע אמת, אז וואס? אז ס'דא דא און דעטס דיפרענט קיינד אוו גאד יו האוו טו רילייז איטס נאט פשט אז ס'דא איין שטערקסטע געטשקע וואס ער איז די שטערקסטע געטשקע ס'דא א קיין איין געטשקע איז נישט דא נאר וואס ס'דא א גאנצע אנדערע סארט גאט וויטש דיס איז וואי אלל די ראמענס אנד אלל די גריקס סעד ווער עיטיאיסט ווי דאנט ביליוו אין וואן גאט ווי ביליוו אין נאן אוו דעיר גאדס דו כאפסט ווי משוגע אונז זענען? נישט פשט אז ס'דא איין אמת'דיגע גאט א באנטש פון כל אלה היו עם מלילים והשם לא יעלה, ניין, שטייט והשם שמים עשה, רייט? שמים מיינט צו זאגן קעטשקעס, רילייז, שמים, כי ה' אלקיך הוא יהיה אלהי ואלהים, שמיה שמים, ער איז די גאט פון געטער, רייט? סאו, די אלע גאדס, שמים מיינט געטער, ער האט געמאכט אלע געטשקעס. אין אנדער ווארדס, געטשקעס טו הים, יו טינק א געטשקע איז א גאנצע זאך, איז איז טאקע א גאנצע, איז די האול טינג אז א מלאך, די רמב ם זאגט אלהי אלהים מיינט מלאכים, ער איז א מלאך, איז א גאנצע זאך, ער פירט די גאנצע וועלט, ריעלי, באט ער איז גארנישט, ער איז.

יא יא, עפעס א זאך, עפעס א מענטש האט געמאכט די וועלט, אבער די אייבערשטער איז נישט קיין מענטש וואס האט געמאכט די וועלט, קיין יש וואס האט געמאכט די וועלט, שוין, יעצט איז, ער האט געמאכט יענע זאך אויכעט, יעצט אזוי, איך האב נישט מה זאגען, איך קען נישט יעצט מה זאגען, ווייל דו זאלסט געדענקען, ווען עס קומט ווען אין הימל, קענסט ר' נחמן, ווייסט ר' נחמן ברסלב. אקעי ליידט עס, דאס איז זיינע תורות. קיצור די פוינט איז אזוי, עס געווען אמאל רבי נחום ברסלב האט געהאט א פרענד די די רב פון ברסלב רבי אהרן, און האט אים געזאגט אזא מין אז אז האט אים כ'האב דיך זייער ליב, אז וויבאלד איך האב דיך אזוי ליב, ביסט א וואוילע איד, ווינטש איך דיך אז אין עולם הבא זאלסטו פארשטיין מיין שיחת חולין. אה, סתם א רשעות די ווארט.

די בלתי לה' לבדו מיינט נישט אז די אייבערשטער איז א שלעכטער און ער לאטשט קיינעם, ס'מיינט אז די אייבערשטער איז א גוטער און ער אינקלוד יעדעם, רייט? ער איז ביאנד די אלע זאכן. פארדעם די ויחל איהם איז נישט קיין גוטע זאך, נאר צו לה' לבדו איז א גוטע זאך. און וועגן דעם קומט אויס אז דאס וואס דא א תורה וואס שטייט א ספר, בלעז אונז זאגן אז די ריזן וואס דא א ברית און א ספר, די פשט אז די ספר איז נישט אזוי ווי אונז האבן געלערנט פריער. פריער האבן זיי געזאגט אזוי אז עס איז א אינדמענט, עס איז דא א פשוט'ע פשט וואס זאגט אז די ספר איז אז מען זאל וויסן וואס צו טון, כמשמע לענ ד, וועסט וויסן וואס צו טון, אזוי ווי די זאל מקלל געווען וועסטו פרעגן דיין מאמע, שולחן ערוך איז געמאכט פאר גרים, רייט? און אנ ד, אלא מאי פארוואס איז דא א שולחן ערוך? ניין, האט די אייבערשטער געשריבן א שולחן ערוך? יא, האט געשריבן די תורה דריי מאל, מ'האט יעצט גערעדט פינף מאל אין די תורה האט ער געשריבן די תורה, פארוואס איז דאס? דאס איז כדי ס'זאל זיין א ברית, אבער וואס איז א ברית? דו האסט געמיינט אז די ברית איז אזוי, איך וועל דיך מאכן א מעסאדזש, איך וועל דיך קראצן די רוקן, דו וועסט מיך קראצן די רוקן, רייט? אזוי האט מען געמיינט ביז יעצט. כמשל א ניין, די ברית וואס די אידן האבן מיט די אייבערשטען, ריעלי, איטס נאט נאט ריעלי די אידן, די אידן אר דזשאסט די פירסט וואן דעטס פיגור איט אוט, באט דעטס אנאדער טינג דעט קאמס אפ, דזשאסט בעיסיק וואן פלאס וואן איף יו טינק דעס וועי, באט די די ברית וואס די אידן האבן מיט דער אייבערשטער איז דאך נישט פשט אז די אייבערשטער האט געטשוזט די חברה און ער גייט, זיי גייען זיך קראצן איינער דעם צווייטנס רוקן, נאר די פשט איז אז ס'איז נאר דא איין איין אזא סארט גאט.

ס'איז געמאכט עכט אז. ס'איז דא איין גאט.
עקזעקטלי, אז ס'איז דא איין גאט ביאנד אלע געטער. אויף קאורס. דאס איז דער רמב ם ריעלי טינקס דאס. דאס איז די מסורת התורה. בפשט קען ער דאס נישט שרייבן. אה, קען נישט שרייבן בפשט. שרייבט דאס אין מורה נבוכים. מורה נבוכים זאגט ער דאס. דער רמב ם זאגט, איך קען דאס, דער רמב ם זאגט עס גראדע יא. אוודאי. סא אז מען שרייבט שוין מאכט עס אזוי ווי זיכער. יא איטס מעיקינג ענד איטס אלסא קאנ נאו איטס אלסא קאנעקטינג יו וויט איט דער בריסט איז קאנעקטינג יו וויט איט באט יו סעד דעט קאנעקטינג קען מען לערנען צוויי פשטים מען קען לערנען קאנעקטינג ווייל ס'איז געווען א טשויס וואלט געקענט זיין א צווייטע גאט וואלט געקענט דער גאט האבן א צווייטע מענטש כמשמעו ניין ניין ס'וואלט נישט געקענט זיין דעט איז דער בריסט דער בריסט איטס די יחוד די בלעדיות האו דו סעי בלעדיות אין אידיש די עקסקלוסיוויטי פארט אוו דיס קאנטראקט איז דאך נישט פשט אז ס'זאל קענען זיין אנדערש די עקסקלוסיוויטי פארט איז דאך פשט אז ס'איז טאקע נאר דא איין גאט און דעטס די האול דיעל אויף א ברית, ברית מיענס עקסקלוסיוויטי, עט ליעסט פאר א סערטען טינג, רייט? דעטס די האול ברית, עס מיענס דעט, און פון דעם שטייט, יא יא, אבער דאס איז נישט די פשט פון די ברית פון די תורה, פאר דעם די גאנצע ברית וואס שטייט אסאך מאל, אלעס איז חרב נקמה, די ווייל אין פרשת ספר דברים שטייט אז חרב נקמה איז נישט קיין ברית, די די ריזען וואס די אייבערשטער, דאס וואס די אייבערשטער איז ברוגז מיינט צו זאגן אז ווייל מ'איז נישט שומר די ברית, ביי די וועי דאס מיינט שמירת הברית, דאס וואס דו האסט געלערנט אין חדר שטיסל. שמירת הברית מיינט אז מען געדענקט אז מען האט דא איין גאט, פשוט'ע פשט פשט מלחמה, דאס איז אויסער די ברית, די ברית וואס מען מאכט אין בבשרכם, יא, א ברית ששמתי בבשריני, ואל תדרוס כל שלא מדדתני, אגעין, דער איז א לאט אוו וועיס טו רייט א ברית, יו קען רייט איט אן א בוק, יו קען רייט איט אן א סטאון, מען קען שרייבן אויף צוועלף שטיינער ביי די שער פון ארץ ישראל ווען מען קומט אריין, וכסדר מען קען שרייבן על מזוזות ביי שריך ובשעריך, עווערי אידישע האוז העז א סיין דעט סעיז. נאטינג עקזיסט ביסיידס פאר גאד, וועל אין די וועי דעט גאד עקזיסט, נאט נאט ליבאוויטש דווקא, באט די ריעל, די אנלי ריעל טינג איז גאד, רייט? דאס איז די סיינס, זאגט די רמב ם אין הלכות מזידה, און דאס זאגט א שופר אויך, אתם האט געליינט מיין שיעור אויף הלכות שופר, דאס שרייט די שופר, יא, איד ישנים איש נעשה, בקיצור, דאס און דאס איז די ברית, און די זעלבע זאך אברהם אבינו, די אייבערשטער האט געזאגט איך גיי מאכן מלוכה ואתנה בריתי ביני לביניך, יא, וואס איז די ברית? איך האב, שטייט בפירוש, די ברית, דאס איז א אות ברית, רייט? דאס איז א ברית און א אות ברית, און אין די פרשה, אות ברית מיינט די צייכן,

באט די פוינט איז. די זעלבע זאך שניידן איז א זאך. בסדר, אמאל פארמאל זענען מיר פרימיטיווע מענטשן האבן נישט פארשטאנען וואס מ'שרייבט, פארשטאנען פארוואס מ'האט נישט געהאט קיין ברית בקצבה, פארוואס מ'האט האט נאר געהאט א ברית בגבסה, און אזוי ווי די גמרא זאגט, די פעימאס גמרא וועגן ברית מילה, למה צריך להשמינות, אז נישט יעדער נישט אלעמאל לערנען ספרים, און אמאל איז דא פלעצער וואס א איד גייט וואס איז נישט מעגליך אריינברענגען קיין ספרים, יא, ס'דא מענטשן וואס זענען זייער שטארק מקפיד בשעת פרידה מצוה אפילו צוצודעקן די מזוזה, יא. קענסט ענק מקפיד אויף דעם? ס'איז דא אזא משנה ברורה זאגט אז מ'זאל מקפיד זיין, רייט? יא, ס'איז א שאלה, ס'איז מכוסה, ס'איז נישט מכוסה, עקשעלי אין פשט אז ס'איז דא פלעצער וואס מ'גייט אן א מזוזה און אן א ספר תורה, וואס איז דארט? דעטס מאר בעיסיק, רייט? מאר פרימיטיוו, פרימיטיוו מיינט נישט שלעכט, פרימיטיוו מיינט בעיסיק, רייט? פאר די אלע פענסי דרשות, פאר די אלע פענסי, שטייט דארט אויך אז ס'איז נאר דא איין גאט, ווי שטייט עס? און חתמתו, ס'איז אפגע'חתמ'ט אין בשרייני, און אין זיין פלייש שטייט אפגעשריבן, און דאס, וויאזוי ווייסט דאס? פשוט ווייל די אייבערשטער האט דאס געזאגט פאר אברהם אבינו, אז דאס איז גייט זיין די זכר פאר דעם, נאו אדער ריזען, איטס ארביטרערי, סאו מען קען שניידן די נאז אויך. מען קען זאגן אז ס'איז פאר א אנדערע זאך. מען קען זאגן אנדערע פשטים, איך זאג דיך די פשט, דאס איז די אמת'דיגע פשט, ניין ס'איז נישט מסביר, ווייל, און פארוואס, אקעי. זייער גוט, זייער גוט, אבער עס איז א גוטע פשט, ס'איז די אמת'דיגע פשט, שטייט אין, די פשט שטייט אין חומש, ביי די וועי שטייט אויך אין רמב ם, שטייט אויך אין אלע מפרשים, דאס איז די אמת'דיגע פשט. אז ס'איז א זכר אויף איין גאט? אוואד, אוואד, זייכעלע, זייכעלע איז ברית, און ברית, אונז האבן יעצט געלערנט, ברית איז די טייטש, נישט טייטש אז ס'דא א באנטש פון געטער, און מ'דארף טשוזן איינס, וויטש איז נאנסענס, איטס נאט ענטיירלי נאנסענס, באט איך קען נישט יעצט זאגן יענע פשט, אבער. עמוד אליבא דאמת איז עס נאנסענס, על כל אלהי העם מעלילים, ה' אלוקיך הוא אלהי הוא אלהים ואדוני הוא אדוני מה שלא יסתו פנים ולא יקח שוחד, זאגט די גמרא וואס טייטש די אייבערשטער נעמט נישט קיין שוחד? די אייבערשטער וואס מ'האט געגעבן עס צו מאנשפילן געלט וואס גייט ער אים שיקן פונקטליך? ס'מיינט צו זאגן ער נעמט נישט קיין קרבנות ער נעמט נישט קיין מצוות רייט? איז אויך א געטשקע. די אייבערשטער איז נישט דער וואס האט געהייסן אלע מצוות, די ספר איז נישט די ספר פון מצוות, די ספר איז די ספר וואס זאגט עס, אלע מצוות זענען א זייכער פאר דעם, אלע מצוות זענען א זייכער פאר דעם אז דער אייבערשטער איז די גאט פון די מצוות,

פון פון רבי דוד טאלנער דער ראחמסטריווקער רבי פלעגט עס זאגן אז אז ס'דא א פראבלעם אידן האבן א פראבלעם ראש השנה אז עס שטייט אין פאני פראבלעם וואס די חסידים ביקאוז אוו בינג סאו וואטעווער האבן א פראבלעם אז שטייט אין די קינות זוהר אז א טיש א מענטש קען אין בית מדרש און זיי דארפן נאר אויף אויף ברויט מיט

קדוש אתה ונורא שמך זאגט מען ביי ראשון א ביסט געוואלד ביסט מורדיג נורא ביסט ביאנד נורא איז ביאנד ביאנד די אלע ברויט איז ספישעס איך גיי איך קום און איך בעט און ברויט אבער איך האב א פראבלעם פאר איינער די עמים בעל דעי איך האב דאך נישט קיין צווייטע גאט וואס זאל איך טון די אייבערשטע וועט מיר רעדן נאר רחניות און וועם פון וועם פונקטליך גייט מען באקומען די ברויט פון א פאטאקעטשקע איז דאך נישטא יא איז דאך נישטא קיין צווייטע. און מילא, וואס זאל מען טון? מיר מוזן ביידע, מיר מוזן סיי בעטן אויף דעם, סיי. ווייל דאס איז דאס איז די איידיעל אויף די ברית, ביי דעם די ברית אינקלודס די די שכר ועונש, דאס איז נישטא קיין צווייטע גאט וואס געבט וואס געבט צו עסן, מען דארף נישט גיין צו צו צו צו ווייס דיך צו צו נו וואטעווער, איין שטעטל אין אין אונגערין פאר פרנסה און א צווייטע שטעטל פאר תשובה און א דריטע שטעטל, דאס איז געווען די שיטה פון די אב די עליונים. דאס נאר דא איין גאט, און דערפאר הי קאוזעס עווריטינג, סיי די פרנסה, סיי די געלט, סיי די. אמת און אזוי ווייטער. בקיצור, דעטס דעטס די ברית, דעטס וואט אינקלודס אלל דיס טינגס, באט סאו ברית איז נאט עקסקלוסיוו, איטס ריעלי אינקלוסיוו, באט ביקאוז, אזוי ווי רשי זאגט אויף אויפן פסוק, ויהי לכל העם אחרים על פניו, יא, וואלסטו געקענט מיינען על פניו אין פראנט פון מיך, אין די בעק פון מיך, פשט אין ויהי לאחיו לא לפנים, זיי דרייען זיך אויס, מיינסט אז די, עס העלפט נישט, יא יונה האט יא נארווי געדרייט די טשעק, קען נאט לויפן, זשאוי אין תרשיס האבן די אנדערע גאט און נינווה גיי ווייס וועלכע געטשקעס זיי דינען, עס האט נישט געהאלפן, און איטס עמעזינג ספר ספר יונה, יו העוו טו נאו דעט, יו נאו דעט ספר יונה איז א ראדיקעל ספר.

סאונדס סימילער, באט אפשר נישט, די טייג פון שיפן איי טינק סטינקס דארט. איך געדענק נישט. בקיצור עס איז די אנדערע זייט, איטס טו די וועסט. האסט טו גאו איסט און געט וועסט. ער פארט אויפן ים און ס'האט נישט געהאלפן די גאנצע מעשה, דו מיינסט אז אין די ים איבעראל די זעלבע גאט? האו דו ווי נאו? די סעילארס, דעי הערד דעט הי העז די וואן גאד, אנשטאט עס איז שמיים וועסט ארץ, און אפערענטלי איט וואס נארמאל טו דעם אז ס'איז נאר דא איין גאט וואס האט געמאכט די הימל און די ערד. ס'איז דא אסאך קליינע גרעבעלעך, ס'איז אלעס גוט, אבער למעשה מ'דארף עכט א צורה גיין צו די עכטע גאט. און האט געכאפט אז ס'איז נישט קיין וועג, און איז געגאנגען קיין טארשט, און געס וואט? זיי האבן פארשטאנען זייער גוט וואס ער רעדט, פון וועם, אין וועמענס נאמען האט ער גערעדט? די גאט וואס האט געמאכט די הימל און די ערד, רייט? אבוויעסלי, וואס אנדערש, ער האט נישט געזאגט נביא בשם יענע געטשקע וואס דארפן דענקען די נארמען, די וואס דערפט דעטשקע, וואטעווער היז נעים וואס, נישט דעם האבן זיי געדינט, ער האט געזאגט בשם די ריעל גאד, און אלע האבן פארשטאנען, יא, זאגסט דאך א פשוטע זאך, דאס איז א שיינע רעבעלע, אבער ס'איז דא איינער וואס האט געמאכט די גאנצע זאך, זייער גוט, און ער האט זיך געזאלט תשובה טון, זיין טאטע האט תשובה געטון, און דאס איז די ביגעסט שונא ישראל עווער, און עפטערווארדס דער וואלט טאקע דיסטרויעד עקטשעלי אקארדינג טו די נביא נחום, איי טינק, אקיצער.
יא יא, פארשטייט זיך ביי בבל.

ס'איז דא א ריזן פארוואס די אלע זאכן ארבעטן קיינמאל נישט, ס'איז דא א ריזן פארוואס די זוהר זאגט איך קען נישט צוטון אויף גאוה ברית, די ריזן איז, וויל דיס איז נאט ריעליסטיק, אונז זענען בשר ודם, אונז זענען נישט קיין, אפילו מלאכים קענען נישט דינען דער אייבערשטער, ווערי הארד, קאוז א מענטש קען אביסל בעסער, ניין, ס'הרגש כ איז זייער גרינג צו דינען, מ'קען אים זעהן, אזוי שטייט אין ברכת רבי אליעזר, מ'קען אים זעהן.

און די פראבלעם איז אז אונז זענען מענטשן, אונז לעבן אויף די עולם העמך און ריאליטי וואס אונז רופן ריאליטי. און טאקע פאר די נשמה אדער פאר די שכל הכי פשוט וואס א מענטש האט איז מער ריעל דאס. דעטס וואי סאם פיפל דעט האוו א נשמה פון עולם האצילות, וואס כאילו פארוואס זוך איך די גאנצע שינאן? ס'איז דא מענטשן וואס וואס ס'האבן א נשמה פון עולם האצילות, געהערט אזא זאך שטייט אין זוהר. ס'דא אנדערע מין לעוועלס פון נשמות. וואס מיינט עס? ס'מיינט אזוי. אז ס'דא מענטשן וואס ביי זיי איז עסן ריעל און טרינקען ריעל, יו עווער הערד אוו די פייוו לאוו לענגווידזשעס? ס'דא מענטשן וואס ביי באקומען א מתנה, יעצט ווייס איך אז דו האסט מיך ליב, ווי גרעסער ווי גרעבער ס'איז ווייס איך בעסער האסט מיך ליב געהאט, א חפץ השם בחלב פורים, ווי גראב עס איז, אקעי איך ווייס, עס פראווט דעט יו לייק מי, רייט? ס'דא א צווייטע מענטש אביסל מער איידל, זאגט, אה דאס איז נישט, דו געסט מיך א האג, געסט מיך א קיש, יעצט ווייס איך אז דו האסט מיך ליב, ביקאוז דיס איז מאר ריעל טים, די גאנצע דיס איז די עולם הריעליטי, סאו ווער די ריעליטי שטייט איין, נישט יעדער איינער איז די זעלבע, ס'דא מענטשן וואס די ריעליטי ביי זיי שטייט איין ביי די געלט, ס'דא וואס ס'שטייט איין ביי די, דיס איז א דיפרענט ווערזשען אוו די דרשה דעט איי סעד אפיו טיימס אוו עוועריוואן העווינג דיפרענט גאדס רייט, ס'דא מענטשן וואס זייער ריעליטי, טראכט אריין, ס'דא מענטשן וואס זייער ריעליטי שטייט איין ביי די פילינגס, אדער כ'האב שרייבן א פאום, דעמאלטס וועל איך וויסן אז דו האסט מיך ליב, ער שרייבן א שטיקל תורה פארוואס איך בין די בעסטע בעסטע שידוך פאר דיך. איי ס'קען נישט זיין אזא שטיקל תורה קאוז דער סאו מעני פיפל? ניין, דו דארפסט שרייבן דער שטיקל תורה, אדערווייז איי דאנט בעליוו דעט יו לאוו מי. פיפל האוו סין פיפל רייט דער שטיקל תורה. מען קען. ס'איז דא גענוג. איף יו אר סמארט אינאוו יו קען פיגור אוט. סטאטיסטיקלי איז נאר דא, כ'ווייס נישט, מ'קען מאכן דער שטיקל תורה. פונקט די צירוף מעלות וואס דו האסט, דאס איז נישט אן די גאנצע וועלט. בקיצור. אור. אר סאמטינג ביאנד דעט, סאמטינג איווען מאר מופשט דען דעט, רייט? נאו אל די אייבערשטער, די טינק דעט די אייבערשטער איז מעיקינג קורות ברית, דעטס וואי איטס סאטש א הארד טינק, אין קבלה ספרים און אקשעלי אין ליבאוויטשע ספרים, באט אין די ארלי קבלה ספרים סעי לייק דעס, זיי זאגן ראש השנה, ברוך אתה ה' זוכר הברית, יא, אתה זוכר מעשי עולם, מען בעט דער אייבערשטער זאל געדענקען די ברית, בקי דעת ניתנה לזרעו, געדענקען, תזכור תזכור, יא, זכור ברית אברהם, ס'איז א גאנצע סליחות, זכור ברית, א גאנצע פיוט פון רבי סעדי' גאון, סעדי' גאון ארט, רייט? זכור ברית.

אויב מען הייבט אן די אייבערשטער געדענקט אלעס קאן מען נישט גארנישט פארגעסן, מעיק סענס רייט? און דען פליז געדענק. דאס איז איין פשט, נאך א פשט איז אזוי, כ'זאג דיך א בעסערע פשט, א בעסערע פשט און אגעין פאר די אייבערשטער ווייס איך נישט אבער א בעסערע פשט איז אזוי שטייט אין די מיטלער רעבע'ס מאמר אויף דעם, פראבעבלי סעיז מאטש ערליער, די פשט איז אזוי, דער אייבערשטער געדענקט נישט קיינעם קיינמאל נישט, דער אייבערשטער, דער עכטער אייבערשטער, די ענגעטשקעס געדענקען זאכן און מען דארף זיי קען זיי דערמאנען, זיי געדענקן קיינמאל נישט, אפילו די, אפילו דאס וואס דער אייבערשטער געדענקט, געדענקט אלעס, קיינמאל גארנישט פארגעסן, איז אויך זייער קליין פאר דער אייבערשטער. קאוז דעט אלסא איז קאוזד ביי סאמטינג. אליהיי וואט דו מיינט דער גאט פון דער וואס געדענקט אלעס. הער אויס. און ממילא דער איין סוף וואס אונז רופן, די טינג דעטס אננעימד, די סאורס אוו עוועריטינג דעט ווי דאונט העוו ען נעים פאר איט. דאזענט איווען קאל די התקרבותא קאל די התקרבותא איז אנלי עפטער יו קריעטעד די ווארלד איז מען אהבה אלעס איז זייער פיין אבער די אייבערשטער פארדעם האט ער געוויסט די גייסט און האט נישט געהאט געהייסט קיין נאמען פארדעם מיין ריעלי נאט און טיים ענד דערפאר הי פארגעטס נאט אנלי איז פארגעטפול און סאם סענס און פארגעטינג איז אויך נישט קיין ריכטיגע זאך ער האט קיינמאל נישט געוויסט פון דעם קאוז איט דאזענט איט דאזענט יא עקזעקטלי איטס א ווערי בעד ווארד טו סעי צו ווייט איט דאזענט ווארק איטס אימפאסיבל פאר אים טו רימעמבער און איך צו סאם אוטסייד איטס איזיער טו סעי פון דעם זאג איך אז פון אונזער זייט איז גרינגער דאס צו פארשטיין. פאר א מענטש צו געדענקען יענער גאט איז ווערי הארד. קאוז איי דאנט איוון נאו וואט איי לייק וואט שוד איי רימעמבער. וואס גיי איך טראכטן? דו זאגסט מיך א ווארט, זאגט זיך א מושג, דער וואס האט געמאכט די וועלט, דער וואס פירט די וועלט, איך פארשטיי זייער גוט, פראבלעם איז אז יענער איז א געטשקע. אקעי, סאו מעיבי איטס א ספירה, נאר איז ער א בריאה, איך ווייס נישט. אבער א גאט איז ער נישט. ער איז א גאט וואס האט נישט געמאכט די הימל און די ערד. יענץ איז אויך א מושג וואס איינער האט געמאכט, רייט? אדער א זאך וואס איינער האט געמאכט. און דער איינער וואס האט יענץ געמאכט, ער הייסט אחד. דעטס וואן ווארד דעט ווי העוו פרעם פרעם פלעיטא, די וואן. רייט? ער האט, און דער אחד, ער געדענקט נישט גארנישט. דעטס ס'איז נישט אמת. ער געדענקט יא. פאר דעם האבן מיר זיי תורה. פאר דעם דעטס די תירוץ וואי דער איז סאו מאטש ווארק טו מעיק א ספר אוט אוו דיס מיט אלע מיני וועגן. אפשר מיט שניידן א שטיקל פון יעדע אידישע יונגל, אפשר מיט שרייבן א בוק, אפשר מיט בויען א שטאט, אפשר מיט מאכן א בית המקדש, אפשר מיט מאכן קארבאנעס, אפשר מיט עסן מצה, אפשר מיט עסן טשאקאלאד, עווערי דעי ווי טינק אוו א ניו איידיע האו טו מעיק ריעל אקארדינג טו דיס פשט אוו ריעליטי, סאמטינג דעטס נאט ריעלי ריעל אקארדינג טו דיס פשט אוו ריעליטי, ענד דעט דיס טו ריעליטיס שוד קאנעקט וויט איטש אדער. דאס וואס דער אייבערשטער איז די איינציגסטע זאך וואס איז ריעל, און למעשה אונז קענען דאס נישט גלייבן, ווייל דעמאלטס זענען אונז.

וואס? ספירה.
אקעי, רייט, א הייליגע געטשקע, א אלהים, אלהים קודש, די קאמארנער רבי זאגט אז כל אלהים שבתורה קודש, און כ'ווייס נישט, די ליטוואק איז זייער ברוגז, און ס'שטייט אזוי מפורש, כל אלהים שבתורה קודש, אזש ס'שטייט ער האט דא אלהים וואס מיינט געטשקע, ניין, אלע אלהים אחרים, האט ער געזאגט מ'דארף זאגן אלקים אחרים, איך זאג עניוועיס אלעמאל אלהים ווייל איך בין פארקערט די שיטה, אבער מ'דארף זאגן אלקים אחרים, ס'איז אויך הייליג, ס'דא נישט.
ווייל עס שטייט אין חומש, דו פרעגסט אזוי ווי געזאגט עס שטייט אין חומש, מען מעג, מען מעג, מען מעג זאגן די ערשטע נאמען ווען ס'איז לצורך, מען מעג נישט זאגן נישט פאר גארנישט, פאר שלעכטע צורך מעג נישט, אז איך רעד פון די אייבערשטע ווייל נאר וואס דען זאל איך זאגן, פארוואס לאט ער א נאמען נישט זאל ער רעדן וועגן אים, אלוקים איז נישט קיין גא א מכנה שם לחברו, פון ווער איז נישטא קיין אזא זאך אלוקים. ס'איז נישט ריספעקט, ס'איז ריספעקט, דיסריספעקט, א מין ריספעקט, דו זאגסט יצחק יצחק, האלא. ווען דו רעדסט ס'איז נישט ריספעקטפול אז זיי זאגן יצחק וויל גיין אין רעד, זאלסט זאגן יצחק ווען ווען דו רעדסט פון עפעס א נארישקייט דאס איז נישט ריספעקטפול, אבער ווען דו רעדסט פון מיך איז נישט ריספעקטפול צו זאגן מיין נאמען דאזענט מעיק עני סענס, איך זאג נישט אז איך זאג דיך נאר, איך ווייס נישט איך פיר זיך יא אזוי, איך ווייס נישט וואס וואס אשכנעזים פירן זיך, קען זיין נישט, איך זאג דיך וואס איך פיר זיך, טריי, נישט אלעמאל געדענק איך, איז אזוי. בקיצור, די אייבערשטער, בקיצור, דערפאר ווי העוו סאו מאטש ווארק טו מעיק גאד רימעמבער אס, מעיק אס רימעמבער גאד, ס'נישט קיין פשוטע זאך, מען דארף הענגען א מזוזה און א ציצית און א תפילין, און כלאי ועילאי, און אויב מ'מעקט די תפילין אונטער באגעטשקע איז אויך, ס'איז עבירה, לא יאמן המקדש אתה מסתיר אלא מי שציוה על המקדש, יא, די גמרא זאגט מקדשי תראי אני השם, מ'קען נישט מורא האבן פון די מקדש, און אויב איינער האט צופיל מורא פון מקדש זאגט דער ירמי' הנביא אל תבטחו לכם על דברי השקר לאמר היכל השם, ס'איז שקר צו זאגן אז דאס איז היכל השם, ס'איז פלעין נישט אמת. אוודאי איז עס אמת, ווען מען האלט אין איין, עקזעקטלי, עקזעקטלי, דאס הייסט רצוף ושואף. ווען מען האלט אין איין ברענגען דער אייבערשטער אין בית המקדש, וויאזוי ברענגט מען אים, מיט מיט גוטע כוונות, מיט טרייען די בעסט, מיט טון תשובה, מיט אלע זאכן וואס מען טרייט, מען האלט, דעמאלטס קען ער, קען דער אייבערשטער זיין אין בית המקדש, דעמאלטס קען דער אייבערשטער זיין אין די ברית מילה, קען דער אייבערשטער זיין אין די ברית פון די ספר התורה און אזוי ווייטער. אבער ווען מען טוט עס נישט, איז עס נישט.

ווען מען לייענט די תורה, פארדעם, נאכדעם, רייט? ביי די ברכת התורה, נישט סתם אזוי. מען קען נישט ארום גיין, די אייבערשטער האט זיך געגעבן די תורה, ס'איז א ברכה לבטלה, אויב ס'איז נישט ברכת התורה וויטאוט עקטשועלי לערנינג תורה עפטערווארדס רייט אוועי, אדער נאך דעם ברכה לאחריו, איז עס א ברכה לבטלה, ווייל עס איז נישט אמת, די אייבערשטער, דעמאלטס איז נישט די אייבערשטער געגעבן קיין תורה, און די תורה איז נישט קיין קול האט די אייבערשטער נישט געגעבן, די תורה וואס אונז לערנען האט די אייבערשטער געגעבן. אפילו תורה שבכתב, דאך נישט קיין, דעם זאג איך, תורה שבכתב איז א ברית, איטס א וועי טו געט גאד אינטו דיס ווארלד, איטס א וועי טו מעיק הים עז ריעל עז א פיס אוו פעיפער סיעמס טו בי ריעל טו יו, אר עז א ראק, איף יו אר איווען מאר סטופיד א ראק, ווייסטו וואס, מ'עט שרייבן אויף א שטיקל שטיין, ישוע המלך איז געקומען און געזאגט קום אהן, זיי נישט אזוי סטופיד, א שטיין דארף מען אונז מער נישט. ענד דעטס קאוז איט בעקעם עבודה זרה, דעטס וואט ירמיה הנביא סעד, ירמיה הנביא וואס אין די סעים טיים, הי סעד, הי סעד, ביום ה' ליאמר עוד ארום ברית השם, ס'הייסט אין פסוק אין ספר ירמיה, אז מ'גייט מער נישט זאגן ארוים'ברית'השם, און מ'פארשט וואס זאגן אז דאס גייט אויף יאשוע המלך וואס האט גונז געווען די ארוים ברית, ווי זי סעד, אונז גייען מער נישט דינען די, אונז גייען מער נישט שטיצן די שטיין, דאס איז שוין צו נאריש, אונז זענען אביסל מער סאפיסטיקעיטעד מענטשן מיין בוק, די ספר התורה, דעט וואס איז סטינקט, די ספר התורה, דאס גייט אונז נעמען, ירמי' הנביא ביי די וועי סעז אויסער דאס איז נישט גענוג. וועם האט עס באהאלטן? אזוי זאג איך, יא. אזוי שטייט, אקעי יא. דאס יא. יא יא, ווען האט עס באהאלטן? געווען א געטשקע, דא אר פיפל דעט ווארשיפ די ארויןברית', ס'שטייט בפירוש אין די פסוקים, ווי כציעט.

יא. עגעין, איך בין נישט דארט געווען, איך זאג א פשט, איך ווייס. ווייל ס'איז א פשט. יא, אבער ס'שטייט שוין, איך האב עס נישט אויסגעטראכט ערשט. און אויב אויב יא, איז אויך גוט. קיט, די נקודה איז עניוועיס אמת, די נקודה איז עניוועיס אמת. און דעטס וואי אלל דיס רע, ריביא ברית'ן, ריביא וואס מ'שרייבט די תורה, די ריזען וואס מ'שרייבט די תורה איז, אז זאל זיך קענען, עס איז דא מענטשן וואס גלייבן נישט אז ס'דא א באשעפער ביז מ'זאגט זיי, ווייסט וואס הייסט, וואס הייסט ס'דא א באשעפער? און געזאגט וועלכע זייט מ'זאל, מ'זאל, מ'זאל, מ'זאל, נו, וועלכע, וועלכע שיך ביינער מ'זאל בינדען קודם. דאס פארשטייט ער. ער איז אזא סארט מענטש, ער לעבט אין אזא סארט עולם, דעטס ריעל טו הים, דעט וואט מעיקס גאד ריעל, א בסדר, דעטס די ברית, דעטס וואט איט מינס אז דו האסט א ברית, עס איז דא א צווייטער וואס ער טראכט דארף נישט דאס, עס איז נישט. דעטס די, שוין ווי איך אנקום מיט די גאנצע זאך. אה, סאו איך גיי איך גיי סקיפן מיין גאנצע שיעור, איך דארף נאר זאגן איין זאך, דאס איז וואס פארדעם משה רבינו איז געגאנגען אויפן בארג פֿערציק טעג, זייער א לאנגע צייט, יא, זייער א לאנגע צייט.
נאר צו באקומען א לוח איז עס טאקע לאנג אבער. אר טו רייט מאר, איך ווייס נישט צו באקומען וואס איז די פשט, סאו דא קוק און קוק און זאג ק י א ווארט א סעקונדע קוק און קוק און קוק און איך וויל דיך ווייזן א שטיקל דאס וועסטו מיר זאגן אז איך צי איך בין ראדיקאל קוק און די לעצטע פעידזש פעידזש פֿאָרטין אויף מיינע גרויסע פעידזשעס לעצטע פעידזש די בעק פעידזש בעק פעידזש שטייט א אבן עזרא און אבן עזרא און און פרשת כי תשא שמות און די ענד פון פרק ל' א'.

זאגט ער אזוי ולא ידעו זיי ווייסן נישט אוי וועט ער אם יעמוד שם עם ה' ווען ער וויל שטיין דארט כמספר זה וכפל כפלו שנים אזוי פיל און דאפלט דאפלט נישט טעג נאר יארן יא פארטי טיימס פארטי טיימס פארטי יערס לא יוכל לדעת חלק מאלף ממעשי ה' מדרכיו וועט ער נישט וויסן איינס פון טויזנט פון מעשי ה' און דרכיו וסוד כל המצוות שציווי וועט נישט וויסן נישט מעשי ה' נישט דרכי ה' און נישט מצוות פארוואס ווייל מענטשן מיינען אז די מצוות מיינט מעשות, מען דארף טוהן, דאס איז נישט אמת, אז אלעס דארף מען טוהן, אזוי ווי שטייט א פסוק, בפי כל לבב כל עשוי סוי, אבער וואס מיינט עס? ס'איז דער איז א ווארד עקסטרע הער, והנני רק הלבב, דער עיקר איז די הארץ, אנדערע ווערטער די ידיעה אדער די געפיל, והלמעשה והלשון איז להרגל, דאס איז דא, די דיבור, מען רעדט, מען דאווענט, מען לערנט. דאס וואס איז דא מעשים, מען לייגט תפילין און מען מאכט א ברית מילה און אזוי ווייטער, דאס איז די מרגל זיין צו אויסלערנען די הארץ און די דעת. אזוי ווי ס'שטייט, בפי חו לבב חו לעשות, סא ער לערנט לכאורה פשט אין דעם פסוק, מ'דארף קוקן דארט ווי ער לערנט, אז די בפי חו איז כדי, און די פי חו און די לעשות סא איז כדי עס זאל זיין בלבב חו. און ער ברענגט וואס די גמרא זאגט, רחמנא ליבא בעי. ווייסט וואס מיינט רחמנא ליבא בעי? דו ווייסט וואס ס'מיינט? געטשקעס ווילן מצוות, דער אייבערשטער וויל די לב.

און ביי די וועי איז אימפארטענט ווייל אונז האבן געזען אונז דארפן ברענגען געטליכקייט אויך צו די מלאכים ווייל מען קען דאך נישט אונז לעבן דאך אין א וועלט פון מלאכים עטליעסט הלוואי און לעבן אין א וועלט פון העולם הזה קען דאך נישט טון קיין מצוות עס בלייבן אין גארנישט קען נישט אבער אבער רחמנא ער איז ליבער באר און שורש ושורש כל המצוות דו האסט געמיינט אז די בעל שם טוב האט דאס אויסגעטראכט שטייט מפורש אין אבן עזרא ושורש כל המצוות די סאורס די רוט אוו אלל די מצוות אנ ש יעבוד השם בכל נפשך וידבק בו. וזה לא ישון, און וויאזוי קען דאס זיין, ווייל דאס דארף מען טון מצוות אויכעט, אבער עס גייט נישט זיין גאנץ, אם לא יכיר מעשי השם ועליונים ובשפלים וידע את דרכיו, מען דארף קענען וואס דער אייבערשטער טון אנווענדיג, יו האוו טו אנדערסטענד די האול יוניווערס, ענד נאו דרכי השם, אזוי וויאזוי דער אייבערשטער פירט די וועלט, דעמאלטס וועסטו קענען זיין דבוק אין אים, וואס מיינט דבוק, וויסן, דאס מיינט עס. וכך אומר הנביא, זאגט ירמיה הנביא, כי אם בזאת יסהל עם ישראל הסתו וידעו עשו, דעמאלטס וועט ער פארשטיין אט די המשך פון יענע פסוק, כי השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ, דאס הייסט, דער אייבערשטער פירט די וועלט, חסד משפט צדקה איז די דרכי השם, וועסט פארשטיין, ידעו עשו, וועסטו וויסן וויאזוי ער פירט די וועלט, און וויאזוי מען דארף, מענטש דארף זיך פירן, רייט, דעטס אלסא פארט אוו דעט, משפט וצדקה.

און איז סטופיד ווייל צו שרייבן דאס טאקע איז סטופיד אויף וואט יו ניד טו נאו הי שוד רעלי סטעי אפ און עס וואלט ער געדארפט דארט בלייבן פֿופֿצן טויזנט עקזעקטלי די די מקדש'סט איך אז פֿערציק טעג איז צו לאנג איך וואלט דיך באצאלט פֿערציק טעג איז אסאך צו קורץ הלוואי ביי די וועי איז גאנע סעי דיס איטס עמעיזשינג קאוז איט קאמס אוט אז משה רבינו האט אויך נישט געוואוסט אלעס נאר געווען פֿערציק טעג ער גייט דיר זאגן אין די ענד פון די שטיקל א קוק ווי ניין זאגט ער זאגט ער ענד דען הי איז בעסיקלי ליסטינג עווריטינג יו ניד טו נאו אין ארדער טו אנדערסטענד גאד, אר אט ליעסט טו ביגין טו אנדערסטענד, ענד איט סטארטס פון מהות נפשו איף יו טינק אבאוט איט. איז משה געווען פֿערציק יאר, נישט נאר פֿערציק טעג, און גלייך נאך שטארבן זאגט ער השם אלוקים אתה אחי לא יסור להרוס את עבדך אז גאד לך ואת ידך החזקה, דאס אנגעהויבן מיך צו וויסן וואס מיינט גדלות השם וזה אמת, גדלות איין חלקי, און משה רבינו האט אנגעהויבן צו וויסן עפעס, סאו די מענטש וואס זיך וויסט אין פֿערציק טעג וואס דארף מען אזא לאנגע תורה, יעצט איי וואס איז דא די אלע מצוות מעשה זאגט אבן עזרא בפירוש מצוות מעשה איז אר טו געט יו סאמווער הייסט האבן די אבן עזרא אין א אנדערע ספר זאגט ס'דא מילות ערלות הלב און מילות ערלות הבשר רייט? ס'איז א רמז אויף דעם יא ס'איז מין מעלות הנאה שטייט אין ספר דברים שטייט אין מלתם את ערלות אבותיכם ווייל ווען די מצוה פון ברית מילה שטייט נישט בכלל ס'איז ערליא יא? אין ספר דברים איז איז איז די וואן דעט טשעינדזשד מילת הארץ האבוס אט מילת הארץ הלב, איט דאזענט מענשן עווער מילת הארץ האבוס, מויל איז מיט וואס איר מענשנט און דיס וואן איט דאזענט, וואס מענשנט איר יא מער ווי איין מאל, איר מיידלט אמת אז ארלעס לבבכם שטייט נישט, עס שטייט אין ברית מילה שטייט אין די ווארן, איך זאג נישט אז זאגן נישט זאלסט נישט טוהן אבער עס שטייט נישט, ווייל ער זאגט די נמשל פון דעם, ער זאגט וואס דארפסט זיך לערנען פון מילת הארץ

סטאפס א שטיקל פלייש דארט עס שטאפט עס אויף. ווערי סימפל. יא דאס מיינט דאס מיינט עס.
ניין ביי די וועי האסט אמאל געזען א. איך מיין נישט דו וויסט. איטס עקטשעלי לוקס וויערד. איך מיין נישט וויערד. לויט וואס איך מיין איז עס נארמאל. דאס איז עברי טייטש. איך זאג נישט קיין קיין. א אייוועלט מיט א ארלער איז עפעס א מאדנע שטיקל וואס עפעס פארשטאפט עס. מען נעמט עס ארויף מאכט עס שיין. אנשטאט נישט זאגאלע א תורה. נאו ווי קען סי איט. דאס אלל א משל אויף יור הארט. דיין כלי עוונה דיין כלי קליפה איז עפעס פארשטאפט עפעס א גרויסן באמפ פון פלייש. יעצט עפענט מען עס, עס קען אריין גיין דעם עפעס, קען מען זען קלאר. דעטס די עברית טייטש, איי דינט מעיק דיס אפ, דעטס וויי איטס קאלד דעט וועי. יעצט אז עס הייסט אזוי, איז עס א רמז פאר וואס עס לעבט. דיס רמז איז נאט א רמז, ביי די וועי, די רמז איז נישט קיין רמז, אונז האבן אויסגעטראכט, דאס איז א רמז וואס שטייט שוין אין משה רבינו'ס תורה, יו העוו טו רילייז, דיס איז לייק די סאורס, די ביגעסט סאורס פאר מעטעפאריקל פשט אין מצוות, פאר דיר ביאינג אלסא, רייט, אזוי ווי דער רז ע זאגט, נישט אזוי ווי די קריסטשענס וואס זאגן אז מען דארף נאר, שטייט נישט נאר, אבער די ביגעסט סאורס אויף דיר ביאינג א פנימיות'דיגע פשט אויף מצוות איז דער פסוק, ער זאגט ממש ס'איז דא א מצוה למלא את ערלות הבשר, און די זעלבע תורה אין נעקסטע סיום פון ספר דברים שטייט ס'איז דא א מצוה למלא את ערלות הלב, און ער זאגט בפי כל ובפ כל עשה עס אויס אין די זעלבע ספר, און פשט אז און דאס זאגט ער, ער איז דער נ ל, פונקט אוועק, דער נ ל זאגט פאר די וואס האט ער געטון פֿערציק טעג? פֿערציק טעג האט ער אנגעהויבן, אגעין, אז מאטש עז יו מעני פאפעל האט אנגעהויבן צו לערנען חכמת, חכמת אלוקית, וויאזוי די וועלט ארבעט, און פארשטייט זיך מצוות אר פארט אוו דיס, מצוות אר העלפינג אס טו נאו, געט טו דעט, מצוות אר א רמזים פאר דיס, און אזוי ווייטער, און דאס איז די ענין פון חודש אלול, יעדער איינער ווייסט, דאס איז איך האב געוואלט זאגן מער באריכות, אבער יעדער איינער ווייסט, און אז אין די גמרא שטייט נישט גארנישט וועגן חודש אלול אויך נישט אין די רמב ם, סאו מ'טאר נישט רעדן וועגן דעם ווייל מ'זעט סופאוזעטלי רמב ם איז שטותים, ס'איז דא מענטשן וואס מיינען אזוי. און אבער די רמב ם שטייט גארנישט וועגן חודש אלול, שטייט אין עשרת ימי תשובה. עשרת ימי תשובה איז פאר די מענטשן וואס מיינען אז מיט תשובה וועט די אייבערשטער משפט די אידן, און ראש השנה משפט ער ביז יום כיפור, ממילא דארף מען תשובה טון. אבער די מדרש זאגט א אנדערע פשט, די מדרש זאגט אז וואס איז דא יום כיפור די פונקטליך די טעג, האט די מענטשהייט אויסגעפיגערט א חשבון אז אויב מ'רעכנט הונדערט און צוואַנציק טעג בערך פון שביעית ביז, פיר חדשים שפעטער וויטש איז פראם ז' אויף טו יד אלול סאו דאס טרי עקסטרע דעיס דעט יו העוו טו טעיק קעיר אוו באט עני קעיס דיפענדינג אן וויטש האו מעני חדשים חסרים און מלאים דעיר ווער סאו בערך קאמס אוט טו הונדרעט און טווענטי דעיס פאר מאנטס קומט אויס און זיי האבן געמאכט א חשבון אז ס'איז געווען דרײַ מאל פֿערציק טעג קומט אויס הונדערט צוואַנציק קומט אויס אז די לוחות שניות האט משה געקומען מיט אויף יום כיפור קומט אויס אז פערציג טעג פארדעם לויט ווי ס'שטייט בפירוש אין פרשת כי תשא איז משה אליין ארויפגעגאנגען פון בארג צו באקומען די צווייטע לוחות איז וועגן דעם דיפרענט וועיס אוו סעיאינג וועגן דעם האו די וועגן דעם ווארקס באט וועגן דעם זענען געקומען אידן און געזאגט אויב אזוי איז נישט פשט אז אונז טוען תשובה ווייל ס'דא א דין און מ'דארף מורא האבן פון די יום אז דער אינעם דארף תשובה טון נאר מ'טוט תשובה ווייל מ'דארף באקומען א נייע תורה. און משה באניו האט אויסגעלערנט און געמאכט פריער א מיסטעיק און זיי האבן געמיינט צו פארשטיין גאט און זיי האבן נישט פארשטאנען און געמאכט א מיסטעיק געמאכט א אייגל אור און ביקאוז אוו דעט ווי האט די בית מקדש איז חרוב ביקאוז ווי טאט די בית מקדש איז א אייגל און די שבועות בתמוז איז נישט א בריאה לוהי חז בשבועות נישט תמוז איז נפרצו עיר סעים סטארי רייט יעצט איז און זיי דורך געגאנגען יענע פראבלעם און זיי גייען און האבן געכאפט א סטאבערן מיסטעיק און קומט משה און ער זאגט פאר רבונו של עולם ראי' אתה אומר אלי העלה סאו אמר זה ואת לא הודעתני אז תשלח עמי ואתו אמרתי הודעתיך בשם וגם מצאתי חן בעיני רייט? דו האסט געזאגט אז דו, אז דו, איך פארשטיי דיך, איך פארשטיי דיך נישט, איך האב דאך נישט קיין וועג וויאזוי זיך צו פירן ווי א איד, איך האב דאך נישט קיין וועג וויאזוי צו זיין א מענטש, איך האב נישט קיין וועג וויאזוי צו פירן די פאלק, יראי כי עמך הגוי הזה, זאגט דער רמב ם, איך דארף דיך פירן די פאלק, וויאזוי דארף איך זיי פירן, מיט דיינע דרכים, איך ווייס דאך נישט דיינע דרכים, דו האסט מיך נישט אויסגעלערנט, איך האב געמיינט איך ווייס, אונז האבן געמיינט אונז וויסן, אונז ווייסן נישט, דארפסט אונז אויסלערנען, רבי זאגט ווייסט וואס, ביסט גערעכט, איך גיי דיך אויסלערנען, איך גיי דיך לערנען השם הרחום וחנון, איך גיי דיך געבן נאך א ליכט, ניין דער ווערט נאך פערציג טעג, וואס גיי איך טון ביי די פערציג טעג? כ'האב געלערנט די יו ט גמ' מידות, כ'האב געלערנט די אלע סודות וואס וועמען מ'רומז אין די פרשה, און בכלל, אזוי ווי די ערשטע פֿערציק טעג, דאס איז די דריטע פֿערציק טעג שוין. און דורכדעם גייסטו פארשטיין וויאזוי מ'מאכט א נייע תורה אום כיפור, זאגט דער פרק רבי אליעזר, אמר משה, ביום הכיפורים אני רואה כבודו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך אני מכפר עבור נסיון של ישראל. דאס איז דער לשון פרק רבי אליעזר שחסיד שטורס, זאגט איך גיי פארשטיין די אייבערשטער'ס כבוד. און דורך דעם גיי איך מכפר זיין עוונות, ווייל די עוון איז געווען די חטא העגל, וואס מען האט נישט פארשטאנען אז די אייבערשטער איז כבוד, די אייבערשטער ווייזט זיין כבוד, גייט מען יעצט מכפר זיין די עוון, און פון דעם, מזה, זאגט די פרקי דעות, פון מזה איז געווארן זיך חוקת העולם דערצייכענען אז ס'איז דא יעדע יום כיפור, און נישט נאר יעדע יום כיפור, די פרקי דעות זאגט אז פון דעם איז חודש אלול צווישן שופר, ווייל דעמאלטס איז משה רבינו ארויף געגאנגען פון בארג, אזוי ווי אונז זאגן יעצט, ס'נעמט נישט איין טאג, יום כיפור איז גענוג צו פארשטיין דער אייבערשטער, פערציג טעג איז אויך נישט גענוג, באט הלוואי און מאכט פערציג טעג א גאנצע חודש אלף פערציג טעג אפשר גענוג צייט איז איף יו טינק דעט תשובה דזשאסט מיענס טו קריי א ליטעל וויינען צופיס איך וויי קען מען וויינען פאר צען טעג און גענוג איז נאך אויב דו פארשטייסט אז תשובה מיינט נאר פארשטיין עפעס בעסער עטליעסט די אלף זמן איז יו געט סאמווער. ווייל די גמרא איז נישט געגאנגען מיט די מהלך דאס איז על פי קבלה די גמרא איז נאר על פי נגלה.
ס'פאר יא עקשעלי שפעטער. משה רבינו, ס'קומט נאך פון משה רבינו אבער ס'איז געווען באהאלטן אין די גמרא, די גמרא באהאלט עס, כ'פארשטיי נישט. שטייט נישט אין די גמרא אבער די מנהג שוין פאר עטליסט טויזענט יאר דאס מנהג אוו העווינג תשובה חודש אלול, עקזעקטלי, וואס איז א חילוק? ס'איז נאך אלס א אלטע אידישע מנהג, דעמאלטס איז קלאר געווארן פאר די אידן אז עס איז נישט גענוג צו גיין מיט די גמרא. ס'דא אסאך זאכן וואס שטייען נישט אין די גמרא, שטייט אין זוהר, שטייט אין מדרשים שפעט, אפשר קען זיין ס'געווען פריער, אזוי שטייט נישט אין די גמרא, ס'דא מדרשים שם תנאים וואס זאגן דאס.
יעדע זאך דארף שטיין, ס'טאר נישט בעל פה, וואלסט געהאט געלערנט, שטייט אין אידישע.